Бу без балалар белән эшлибез. Үзебезнең балчыктан саба балчыгы, саба балчыгы дип, саба җиренең балчыгы дип әйтәм инде. Бер ике кирәк истәге кара балчыкны алып ташласак, аскарак төшсәк, инде кызыл балчык чыга башлый. Кай вакыт балаларда сорый, каян аласыз? Менә яңа килгән бу әле яшь балалар, теге белмәгәннәр. Каян аласыз? Мен әйтәм, безнең бит инде аяк астындагы балчык, үзебезнең балчык, мен әйтәм, бакчагызда казып карасагыз, шундый ук балчык чыга. 80 елына Дүшәмбедә сәнгать училищесын бетердем. Аннары инде без 90-нчы э, елларда э, бу якка кайттык туганнар янына э, яшәргә. Монда 1995 елны Саба сәнгать мәктәбенең филиалы бар музыка бүлеге. Монда инде рәсем бүлеген ачтык. Мондагы балчык дип әйтим инде, кызыл балчык бик кызыктырды безне. Монда ул вакытта бик актив газ үткәрәләр ие, күп җирдә казыйлар ие, матур-матур кысыл балчыклар чыгадыр ие, шуннан без балалар белән алып кереп, алып кереп, шуны шуннан әвәли башладык инде. Үземә дә бик ошады, балаларга да ошады. Төрле хайваннар, кошлар, төрле әйберләр әвәләдек, ну, әмма дә ләкин Аннары алга таба инде без бик кызыксына башладык э, безнең милли тема белән инде халык тарихын да э, укып эзләп ул вакытлар да шундый бит инде бик э, зур э, дәрт белән кызыксындык инде үзебез дә шулай балалар да мәктәптә дә укыта башладылар тарихларны үзебезнең татарстан тарихын әне әвәләү бер ошатып әвәлибез калфакларын мәсәлән анда ул япкычларын һәм башка түбәтәйләрен ну әмма дә ләкин әле буйсы да бар буяганда инде шул тагы да китаплардан Карап, шуннан инде буйдырыйк, буяганда балалардан таләп итәдер идем. Ничек булса да бик э, ачык буяу белән түгел, так, э, чөнки элек бит инде безнең халыкта табигый буяулар булган инде. Алар бик ачык булмаган, алар табигаттан да караганнарын да нинди төсләр ничек туры килә. Шулай итеп, ипләп җайлап кына менә шулай итеп мулаем итеп буягыз дип шулай өйрәттем инде. Әллә кая эзләнергә дә кирәкми, үзебездә, тормышыбызда шул, мәсәлән, композицияләр, бию, э, гармунда уйнау, каршы алу э, кунакларны, аннары безнең күп кенә бар элекке тормыштан менә балаларга аңлатам инде, менә шулай шулай май ясыйлар иде элек чигеп утыралар иде, шулай вакыт булганда инде матур итеп менә калфагын да киеп, чәчен дә каплап, матур итеп аннары менә җеп җерләү инде тоже даими булган бит инде безнең халыкта э, җонда әйберләр дә бәйләп кигәннәр носкилар бияләйләр шәлләр әле дә бар бит инде ул олы кешеләрдә шулар э, искә төшереп без минем әби дә бәйлидер минем әби дә шулай ясыйдыр дип искә төшерәләр дә шуннан инде дәртләнеп эшкә тотыналар мәсәлән э, кыш кыш безнең менә шулай алабыз да Кәгазьдә инде мәсьәлә газет та ярый, любой бер кирәкмәгән кәгазь дә ярый. Һәрбернең кулына әзерләп куям чүпрәк, чүпрәкне юешләп алабыз инде яхшы гына. Безнең стәләр чиста була. Ну, мин балаларны өйрәтәм инде, конечно, ул сразу чиста булмый. Ну, бер-ике бер-ике дәрестән алар уже өйрәнәләр, чиста стәләрен дә сертеп куялар. Менә стәләребез бик матур, чиста. Безнең шундый менә яхшы оборудование администрация Раис Нургалич Биргәне инде рәхмәт җаусын, 2000 нче елларны шул стәлләрне саклап, бүстәләрдә эшлибез. Ничә ел, менә рәхмәт әйтәм, искә, искә төшкән сайын балаларга да сөйлим. Рәхмәт. Юш чүпрәк, э, балчыкны әз генә тоткач тагы менә кулны сертеп була, куллар чиста була. Эш дәвамында шулай сертеп-сертеп куялар. кулда кипми э, тоткан балчык та кипми шул балчык кисәге инде конкурс игълан иттеләр инде и минем старшийрак кызлар инде өченче э, икенче өченче класста укыганнар әзерләдек шундый композиция монда безнең менә пермь татары аларны өйрәндек э, киемнәрен орнаментларын казан татар кызы менә Матур итеп бизәп бизәгән, чиккән, ол япкыч кигән, яулык бәйләгән һәм тагы менә бу инде якынрак хәзергә чәтле зәңгәр шәл, шәл дип менә күрәсезме? Ул кыз бик дәртләнде шул зәңгәр шәл дип, шуңа туры китереп такыясын да, зәңгәр шәлен дә. Менә бу безнең мишәр кызы, хатыны дип Э, башларында ничек менә монда әйберләре тастар дип атала дип булырга тиеш менә шулай итеп төшереп менә шулай итеп ясаганнар ие монда инде бар менә Крашин, Крашин хатыны, шундый менә шакмак-шакмак ки, э, тукымадан киемнәре күргәзмәдә катнаштылар балалар, беренче урыннар алдылар. Күңелле булды, үзләренә бик ошый инде. Балалар белмичә үсәләр, үскәч аларга инде кызык та түгел ул. Менә шул әле кечерәк вакытта, укуган вакытта күңелләренә кереп калса, гомер буена кала инде ул йөрәктә. Минем укучылар инде алар хәзер үз семьялары белән торалар. Күбесенең балаларын да өйрәтәм монда яшәгәннәрен инде. алып киләләр әле алар менә э, аралашканда без хәбәрләшәбез искә төшерәләр менә эй розкарина помните вот э, без шулай итәдерик шулай барадырыйк шунда шу... әле алар хәтта э, казаннарга барадырыйк бәйрәмнәргә ниләр саттылар кайбер үз әйберләрен мин тимим үзләре үзегез мәйтәм теләсәгез сатыгыз кайбер әйберләрен хәтта иностранецларга да саттылар бер зур кисәктән әвәләү Менә шулай итеп рәвешен китерәбез, кирәк җирен э, кысабыз, э, кирәк җирен әзгә тартып, менә тымшыкларын менә мәсәлән шулай бераз тартып чыгарабыз. Кыйрыкларын озынайтаны озында менә шулай баса-баса озынайтабыз. Э, менә бу гади кыш инде мәсәлән, чыпчык та, песнәк тә булырга мөмкин, кызыл түш тә булырга мөмкин. Рәвешен китерергә була инде. Теге кыйрыгын озынайтып, кыскартып, гәүдәләрен тулырак ясасак та, мәсәлән, формасын китерәбез. Ну, ул кыш э, куйсак та, менә хәзер монда куеп карыйм. Менә монда э, куйсак, ул яхшы гына тормый инде. Э, кырыйга ава, аңа подставка кирәк. Менә күрәсез, менә шулай итеп подставка әвәлибез. Мәсәлән, тагы бер кисәктән подставка әвәлибез, онсын тоже өйрәтәм. А подставка инде бер шундый бер формасын китерәбез баштан басырга мөмкин менә шулай турнетка дип атала Менә шундый турнеткалар бар безнең. Менә шулай итеп э, турнеткада да эшләсәк була. Балалар да бик ярата турнеткада эшләргә, чөнки турнетка әйләнә, аларга бик кызык инде. Менә шулай итеп рәвешен китерәбез әз генә искә таба сузып, сузып, аста инде э, алмаслык итеп киңлеген әзерләп куябыз. Менә шулай. Кирәк сайын менә кечкенә генә бер савытта инде була Су кулны чылатып була, аннары кирәк җирен теге эшләгән әйберне кирәк э, кырыйларын э, нитеп сыпырып сыпырып куярга мөмкин була инде теге түгәрәк түгәрәкләр өчен моторлар өчен аны хәзер инде бөтенесен күрсәтеп бетермим менә шулай итеп мәсәлән безнең Астагы өлеше әзер булды. Шуннан без безгә кирәк бер кечерәк кенә әйбер, стека дип атала. Э, үзебез дә әзерлибез агачтан һәм бүтән теге тимер әйберләрдән дә теге нирәк булсын өчен, э, үткенрәк булсын өчен, очлырак булсын өчен. Менә бу балчык безнең теге магазиннардан алган булмагач простой булгач аны кайвакыт ташлары да чыга э, шуны тамырлар да чыга э, аларны алып куябыз инде ансы безне куркытмый ну балчыгыбыз булгач самое главное менә ике яктан да кышның да астын и бу астагы подставканы да шулай итеп без тырныйбыз мәсәлән стеки белән тырнагач Аларны әз генә юешләтсәк тә була. И шуннан инде без аны ипләп кенә каты басмыйча, ату ватылау, каты басмыйча гына менә шулай ябыштырып куябыз да, аннары инде безгә нәрсә кала? Кырыйларын шулай астагы шул өлешен матурларга сыпырып-сыпырып Карыйбыз, ничек кышка якар. Менә эскә караса, без аны әле балчык безнең юеш, без аны эскә каратабыз. Кирәк булса, мәсәлән, бер нәрсә ашыймы, нәрсә монда композицияме булам берничә кыш белән. Мәсәлән, аска карап тора, я ничек инде менә аны инде э, балчыгыбыз кипкәнче без аны үзебез э, рәвешен китерә алабыз инде кирәклечә задание буенча инде кем ничек кайбер балага бер төрле шый кайбер балага икенче төрле шый шулай итеп Э, балчык белән төрле әйбер эшләргә була, ул теге төрле формага китереп була. Балаларга шул шунысы бик ошый аның. Аларның балаларның кулларында да менә балаларны тыңлый, бала нәрсә ничек тели, шуны эшли ул. Булып чыкмаса мин билгеле ярдәм итәм. Әмма дә ләкин менә моның башы әле бераз борылды, ну борылса да була, ике, икенче якка да борсак була. Астагы мәсәлән аяк өлешендә анда җирдә басып тора дисәк күрсәтәсебез килсә без аны мәсәлән төрле әйберләр белән менә ни инде яфрак ни анда чирәм үзгәртә алабыз рельеф рельеф ясый алабыз теге бөтенесе ну һәм канатларын күзләрен томшыкларын буяу белән буярга булса Калдырабыз шома итеп, буяу белән күрсәтәбез. Ә мәсәлән, рельеф итеп ясый, ясарга безнең ә, теләгебез булса, без аны аннары инде теге күрсәтеп, кирәк булса тагы истәп, канатларына ә, сызыкларын истәп, кауриларын күрсәтеп, ансыны инде менә шулай мәсәлән истәп алабыз да балчык өлешен менә шулай итеп ябыштырып майлап итеп куябыз да тигез булсын өчен. Кыйрыкларын да шуның өстенә Җиртә алабыз инде без төрле-төрле күрсәтә алабыз каурыйларын мәсәлән. Теләкләр булса инде балаларын кай бер бала буя, буя, буясы килә инде ансы шулай итәбез. Монда инде мәсәлән менә төрле рельеф күрсәтергә була. Менә күзендә хәзер күзендә әзгенә кечкерәк кенә күзендә менә күзе томшыгына якын булырга тиеш. Әзгинә томшыгында Менә шулайрак бер яктан гына күрсәтеп куям инде сезгә. Әзер балчыктан әвәләнгән әйберне без киптерәбез. Киптерәбез берничә көн. Тиз генә кипми ул. Аны әле э, ярылмасын өчен әзгенә целлофаннар белән дә каплап куябыз. Бик эсседә, җылыда э, теге сквозняк булса, Ярыла кайбер җирләре. Шул кипкә чипләп җайлап кипсә, ярылмаса, ну карыйбыз инде, кайбер җирләрен кирәк булса сылап та куябыз тагы юеш балчык белән. Шуннан инде пешкә куеп яндырабыз. Иртән кабызсак, ярты көн әле ул температура җыя. Температурасы менә-менә дә 700 градуска 900 градуска анда карап торабыз, карап торам күпме кирәген. И аннары инде мәсәлән тагы бер ярты көн суынырга тиеш. Аны суынганчы ашарга ярамый. Әйберләр, эчтәге әйберләр алар кып-кызыл була. Теге сары кызылга төшә инде теге күмер кебек инде менә теге нитә торган, учакта яна торган күмер кебек. Шундый төскә керәләр. Ачмыйча кичкә кадәр менә пич суынганчы көтеп торабыз да. Шуннан, шуннан гына инде ачып алырга мөмкин. Әйтү әле алар җылы була. Ни хайран гына. Кой вакыт инде ашыкканда анда конкурс мы нәрсә төрле чираклар булды бит инде безнең тоже. Шулай итеп тәҗрибә җыйдык инде. Менә бу кой бер әйберләр безнең менә булар яндырган, булар буямаган. Менә буягач инде икенче төрле була. Кой бер әйберләрне буямыйча специально тонировать итәбез, э, теге рельеф белән ясасак, именно Шулай итеп, буямыйча да калдырабыз инде кайбер э, шундый композицияләр дә бар.